Bondia bondia, mi nomber ta Reginald Cardoso y mi ta riba mi pagina cu yama yourdigitalentertainment.nl of .nl. Op de video di awe lo ta bay over di ora cu bo ke cumpra criptomoneda Anto ta kiko ta e fasinan ku bo mester hasi pa bo por yega na esaki? Promé kos mi ta bisa semper, ta bon pa bo por hasi un research, buska informashon promé ku bo disidí di kumpra kualke sorto di kriptomoneda. Tin dos página uni nan yama coingecko dòt kòm anto e otro yama coinmarketcap dòt kòm. Mi ta bai riba djis tira un pik riba e paginan pa bo tambe por mira i haña sa over di kiko mi ta papiando. Anto aki riba nan bo por mira tur sorto di moneda ku tin. Tambe e tin na diferente idioma, no solamente na ingles, bo tin spañó, bo tin hulandes, tin portuges, tin italiano, tin chines, tin turko, tin diferente. Ta nifiká ku e página aki ta un página enkla ku ta kompleto pa duna bo informashon. E otro página ku nos a kaba menshoná ku ta coinmarketcap.com tambe ta mes un kos. E por bisa bo tur dia kiko ta e kiko Bitcoin ta hasi Of kiko Ethereum a hasi of e otro coinnan cu a hasi. Di e manera aki ta keda na abo mes pa bo si cua cu bo ke cumpra. Tambe e tin diferente idioma, no solamente Ingles, e tin tambe na Spañol, Portugues, Danes, Italiano, e tin hopi sorto di diferente idioma. Esaki ta e parti numero uno ora cu bo ke hasi un busca informacion. Of ora cu bo ke busca over di e criptomonedanan. Nos ta cera e paginanan pasobra no mester di nan mas y e segundo vuelta ta bira e ora ey of e segundo fase ta pa bo tin un wallet. Un wallet of mihó bisa un kartera. Kiko bo tin ku hasi ku e kartera aki? Wèl, e kartera aki bo mester wak e programa ku tin riba e kartera. Ta nifiká si bo bai riba Google bo por haña hopi diferente kartera ku nan nan ta usa. Tambe bo mester wak si loke abo ke bai kumpra si e kartera aki ta hasi un supòrt, ta nifiká si e ta E ta den bo kombinashon di e moneda, kriptomoneda, ku abo ke kumpra si e te den nan. Si e no te den nan, kem'e kartera aki no ta bai yuda bo ku nada. Peor ton parti tambe ku nos ta papia over di kartera, ta bon pa bo tin un hardware wallet. Hardware wallet ta nifiká. Nan ta yama el e un di nan bo ta yama Trezor, ku ta Timo, Timo, T-Model. Anto bo ta haña otro tambe koma Ledger, Nano X òf Nano S, ku tambe nan ta hopi popular pa bo tin e hardware aki. Pasobra si bo tin e hardware aki ta nifiká ku niun hacker no por drenta i hòrta bo plaka òf hòrta bo kriptomonedanan ku bo tin. E otro fase tambe, of e otro punto tambe den e, part, e, e paso numero 2 ta, bo mester tin un adres. E adres ta pa bo risibi plaka i pa bo por paga kuné. E ehemplo, nos ta bai ponele un bes aki, un bes aki, di modo ku bosan tambe por mirele i rekonosé. Despues di e fase numero 2, bo ta na fase numero 3, ta nifiká ku bo ke bai kripto, bo ke bai kumpra bo kriptomonedas. Lo me kos bo tin ku hasi, ta bon pa bo buska esnan ku ta populá. Dikon mi ta bisa esneki? Pasobra ora ku bo wak e lugánan ku ta popular pa bo kumpra, e ta mas fásil i mas sigur pa abo ku ta bai invertí bo plaka, sea bo ta kumpr'é ku bo kuenta di banko òf bo ta kumpr'é ku un kredit kard. Pero e ta hopi esensial. Pa bo por hasi esaki i buska esnan ku ta popular. E último punto ku mi ke duna ta e punto di sabiduria. Kòrda bon, no invester òf no hinka bo plaka solamente tur kaminda òf un kaminda. Kòrda bon tambe ku kriptomonedanan tur tin risiko kuné. Anyway, danki pa bo atenshon i si bo ta gusta e video aki no solamente mira el, da like. Subscribe na mi canal y asina lo bo sigui hanja mas video cu di bon uso y pa duna bo tur informacion bo tin. Ma nem ta bisa semper, te despues cu mas informacion. Ajo!